mangwanani masikati manheru kwese kwamuri kumativi enyika nhasi tiri kuenderera mberi nekudzidza foroma yedu yephotoshop muchikamu chanhasi tichasanganisa isu mufananidzo nemavara tichadzidzawozve unhu hwamavara Chisevenzeso chatinoshandisa kuti titange kuita zvekunyora mavara pamusoro pemufananidzo wedu zvese izvi zviri kuuya muchikamu chino ichichi handiti saka uh, chekutanga chatingaite ndechekuti tishevedze bepa chinyorwa redu ratichapima mativi aro ndiri kuda kuti rive rine mativi ndingati uh, makumi masere uh, kureba nekupfupika ndoripawo ningi zita uh, ndakuiti runako ndo ndo uh, madziro ngava ari machena ndowirirana nazvo topinda mubepanyorwa redu taakuda kuti tsvage mufananidzo wokuti tisevenze nawo andit reka nditore esisi ava todeedza panapapa ndakukanda pavo wega pano apa kuti uve wakazvimiririra ndobata zve ndotsvaga ini chifambiso changu ndobata mufananidzo wangu ndotora chifambiso changu ndoukakata kuti uye pano ndobva ndauregedzera panapa muri kuona kuti mufananidzo wedu mukuru saka kuti ndione zve zviri kuitika pana papa regai ndibate chitongo uh, nechibvisa zviverengo pachinyoreso changu ndobata zve chitongo na nevara rakanzi nevara t kuti ndiwane nzeve dzekuti ndikakate uh, mufananidzo wangu kuti ndinyatsoti usvike panotoda kuti usvike pabepa chinyorwa redu anditi uh, ndadai nda kuti ndezoti kuti gede gede ndisarudze pandiri kuda chaipo anditi ndodai ehe tapinda tapinda ndobva ndabvumirana nazvo nekuuya panapa uh, kuti ndikakate kuti ndiuone wakakura ndobata zvechitongo changu nechisanganisa zviverengo ndodai eh, ndadai ini ndouya pano pachisevenziso chamavara ndobaya pano to ndotsvaga chifambiso changu uh -huh. tatopiwa isu uh, chioko andit unogona kuya panapa iwe okay ndifambise ndise unogona kuuya panapa iwe wotsvaga iwe chimwe uh, chiwoko chaungashandise andit rumwe ruwoko rwaungashandise rwemavara ndonyora ini kuti ru nako rwavasikana vatema ndobva ndabvumirana nazvo uh, ndikabata chitongo neruvara t ndichapiwa nzeve dzemavara kana kuti chero chandenge chichisenza nacho mutsara wandinenge ndakasarudza iwoyo ngwarira ichidava deo ichi chinokosha zvikurusa andit saka ndiri panapa ini ndobvumirana nazvo ndinogona zve kutsvaga ini rumwe ruoko uh, rwemanyorerwo emavara andit runo runenge ruri nani runo uh, ndiri panapa inini uh, pane chimwe chidavado chekuti uka tiri papi pano ukasarudza iwe uh, chikamu chaunenge wasarudza uh, regai ndiuye panapa nda kuti nditange ndaita kuti mavara edu ava ari makobvu ndikabaya panapa mavara edu ambaita makobvu ayo regai ndafambisa uye nechekunokoko handeti uh, tikadzokazve pachisevenziso chatii cha wedu unoyu ndikatsimbidzira pabepa rangu panapa pandikatsvaga chikamu chandei ndatsvaga panapa ndichapiwa ah, muenzaniso um, wemavara andogona kunyora asi ndogona kuadzikisa kuti ava ari madiki asi chikamu chandapiwa chicharamba chiripo nekuti uh, foroma yedu iri kufunga kuti pamwe toda kuti tizadze isu uh, chikamu chinoe chine mavara eh, ngati ekupimwa kwakadaro handiti ndoimwe chimwe chidavado chaunogona kuita uri muno mu uh, foroma yedu yephotoshop anditi ndoda kupa rega ndibvise pano ndoda kuti ndipe uh, musikana uyu zita ari kugadzira kana muridzi we muridzi ari kugadzira eh, ndouya pana apa apa ndodzikisa mavara angu eh, ndobata zve chidavado chiya chiya chekubata isu chitongo neruvara t kuti ndi ndiwane nzeve handi ndaka ndabvumirana nazvo ndiwane nzeve dzepatanyora panapa handiti unogona kukudza kana kudzora and it zvasiyana nekutsimbidzira kutsvaga chikamu chautoda kuti uise mazwi and it ndoda kuti ndobvumirana nazvo ndoda kuti ndinyore zita uh, rekuti uh, runako rwavasikana vatema nani nachenesai handiti regai ndiite kuti mavara ese aya ave ari ma ave ari makuru nachenesai okay regai ndiite kuti aive ari ma pekutanga pave paripo pane vara guru runako rwavasikana vatema nachenesai handiti uh, chenesai mashoko ndobvumirana nazvo uh, regai timbomira panapa zvishomanini tozodzoka zve toramba tichiwedzera muumbo wedu tatenda maita basa